Helona, Mari Grig dwi, a ni'n mynd â cyfle nawr i ddarllen stori gyda'n gilydd. A'r stori dan sylw yw fi, dy frawd yw e. Gobeithio newch chi fwynhau. Helo, Fy enw i yw Joseph. Dyma Mam a Dad, a dyma fy mhrodyr, 11 ohonyn nhw. Un dydd, ces got liwgar hardd gan Dad, un hir gyda llewys llydan. Cot arbennig i fab arbennig, meddai. Roedd Dad yn fy ngharu i'n fawr. Rwy'n agos iawn at fy mrawd bach, Benjamin, hefyd. Fe yw fy hoff frawd. Mae'n annwyl iawn i mi. Yn ystod y nos, rwy'n cael breuddwydion rhyfedd lle mae pethau yn plygu eu pen i fi. Mae hyn yn gwneud i mi deimlo'n bwysig dros ben. Roedd rhaid i mi ddweud wrth fy nheulu am y breuddwydion. Roedd y breuddwydion yn gwneud i mi deimlo'n fwy arbennig na phawb arall. Dywedais wrth fy mrodyr mai fi oedd y gorau a bod pawb arall yn plygu wrth fy nhraed. Roeddwn yn ymffrostio ychydig. Roedd fy mrodyr yn fy ngalw i'n freuddwydiwr. ac yn y cenfigen, penderfynon nhw fy nhaflu i bydew, dwfn, sych. Roedd yn ddwfn iawn. Roedd yn dywyll ac yn oer. Roeddwn yn teimlo'n ofnus ac yn unig iawn. A wyddoch chi beth wnaeth fy mrodyr nesaf? Trochi fy nghot arbennig mewn gwaed gafr. Ych! Ych! Ych a fi! Twyllon nhw fy nhad i feddwl bod bleiddied wedi fy lladd allan ar y brynie. Wylodd ac wylodd Dad am ddyddie. Cyn hir, ces fy nhynnu o'r pydew gan fy mrodyr. Dyna sioc. Yna'n sydyn, ces i fy ngwerthu ganddyn nhw am ugain darn arian i ddyn oedd yn teithio i'r farchnad. Teithiais ymhell bell i ffwrdd i'r Aifft, lle roedd yn rhaid i mi weithio fel caethwas. Roedd y gwaith yn galed, ond gwnes i'n siŵr mod i'n berson gonest a gweithgar. Un dydd, dywedodd rhywun gelwydd ofnadwy amdanaf, a ches i fy ngharcharu ar gam. Unwaith eto, teimlais yn unig ac yn ofnus. Un dydd yn y carchar, gofynnodd dau garcharor i mi eu helpu i ddeall eu breuddwydion. Roedd hyn yn hawdd i mi, a daeth eu breuddwydion yn wir. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, cafodd Faro, brenin yr Aifft, ddwy freuddwyd ryfedd. Esboniodd un o'r dynion, oedd wedi bod yn y carchar gyda mi, wrth Faro, mod i'n gallu deall breuddwydion. Galwodd Faro amdanof yn syth o'r carchar i'w helpu. Esboniais wrtho bod y breuddwydion yn arwydd y byddai saith mlynedd lle byddai digon o fwyd ar gael. Rhaid gofalu am y bwyd yn Escuborie, dywedes. Wedyn esboniais i ddilyn bydd saith mlynedd o newyn. Ar adeg hynny, bydd rhaid rhannu'r hyn sydd yn Escuborie, gofalu a rhannu. Roedd Faro yn hapus iawn gyda mi, a rhoddodd swydd bwysig i mi. Des i'n rheolwr dros dir yr Aifft i gyd. Cyn hir, daeth saith mlynedd o gnydau bwyd arbennig. Waw, roedd ysguborie'n llawn. Ond wedyn, daeth haul tanbaid, dim glaw, Doedd dim cnydau, dim bwyd. Agorwch y sguboriau! Ddwy flynedd yn ddiweddarach, fedrwch chi ddyfalu pwy ddaeth i chwilio am fwyd? Plygon nhw eu pennau'n isel, yn union fel na freuddwyd sawl blwyddyn yn ôl. Roedd Duw nawr yn gwireddu'r hyn welais i. Ie, Fy mrodyr i oedd yno, deg ohonyn nhw. Roeddwn i yn eu hadnabod nhw, ond doedden nhw ddim yn fy adnabod i. Y tro nesa iddyn nhw ddod i chwilio am fwyd, plygon nhw eu pennau'n isel eto. Y tro hwn roedd Benjamin, fy mrawd bach annwyl, gyda nhw. Rhannais i'r bwyd yn llawen. Roedd rhaid i mi ddweud y gwir wrth fy mrodyr mai fi, Joseph, oedd yno. Roedd enw'n fud, yn syfrdan ac yn ofnus. Buon ni'n crio, yn cusanu ac yn cofleidio ein gilydd. Maddeuais iddyn nhw am bopeth ddigwyddodd flynyddoedd yn ôl. Gwahoddais fy nhad, fy mrodyr a'u teuluoedd i ddod i'r Aifft. O hyn ymlaen, byddem yn gofalu am ein gilydd ac yn rhannu gweddill ein bywyd gyda'n gilydd fel un teulu hapus a chytûn. Gobeithio i chi fwynhau'r stori, a ga i ddymuno Nadolig llawen iawn i chi gyd.